Caanṭha caan sunglawi a kan siampiak ṭhantu kan Pathian a min thiang kan thangṭhat ko. Ka hin minung tlawmte kan hong chuak kho. A bikin kan mino tampi kan chuak. Nan cungah kan i lawm tuk ti kha van chim hmasa ka duhmi si. Kan chairman nih chim cang bantuk khan media lei Ah, nan biapi tuk e tu lio ah cun ah, nanmah um hlah u law Khrihfabu kan cawlcanghnak ah tlam ting lo ngai ding sila hi thil vialte cung zong ah ṭuanvo nan kan lakmi cungah ah, nan cungah khan kan i lawm tuk ti kha ka hina van chim zong ka duh ṭhanmi si zarchiarte ka hina kan upate hong chuak khomi ah, nan cung zongah kan i lawm ti kha kan van chim ka duh ṭhanmi si Khrihfabu kan cawlcanghnak ah zarkhat chung Khrihfabu caah tiin a cawlcangmi vialte nan dihlak cung zongah lunglawmhnak a thar in van langhter ka duh. Cheuhra cheukhat in siseh, thawhlawm peknak in siseh, thlacamnak in siseh, Cun takpum leiin cawlcanghnak in Khrihfabu caah kan ti khawh tawkin a cawlcangmi vialte Khrihfabu nan dihlak cungah ka hin kan i lawm ti zong kha ka han van chim ṭhan ka duhmi si. Pathian tu nih Pathian nan dawtnak nan philh lonak cungah khan thluachuahnak tamchin in pe ko hna seh ti kha ka hin van chim ka duhmi si. Tuchun hi CBC USA Mission Sunday a si. le tulio cawlcang ningah cawlcang zia kan thiam lo ngai biakinn zong kan on lo tikah zeitin thla kan cawlcang ning si lai ti zong kha a har ngai le zeisipaw chairman he kan kan van i chawn i mission sunday ca thawhlawm thawh ding cabawm te kha kan phawt mi a um le khate kha in kip cio ah mission lei a kan hruaitu nih ṭuanvo kan lakpiak te lai i in kip cio cabawm te kha aman in kuat te hna lai aman in pek te hna lai nan in cio ah khate kha nan ti khawh tawk cio tein pathian ca tiin nan thawhlawm te kha rak tho cio te ulaw hmai zara atu bantuk caan te hin rak chuahpi kho te ulaw ti kha bawi krimin in nawl zong kan in duhmi hna si le nan ti khawh tawk te kha si ko lai CBC USA mission riantuannak an kan i Khrihfabu hi kan i tel kho lo le pumpak cun mission kan thlah nain uh, uh, 2% uh, sorry 4% kan pekmi ma si 2% deuh si kha uh, mission ah kal ko nain uh, khapin lei ah chapchuan khomi Khrihfabu kan si lo atu te mission sunday bantuk te i kan thawh khawhmi te hi cbc usa kan i pehtlaihnak ah kan tuah khawh cemmi cawlcanghnak si ti ko si lo si ca kha kha aho paoh nih zaang hlei cawi te le pathian hmaizah bu te pathian ṭihzah bu te le zumhnak thinlung te he nan rak thlak ciamnak lai zong kha ka hmun te van chim ka duhmi si cun kan biakhiahnak zong um lo nain mission lei department i kan ṭuanvo kan lak piak u law zangfanak tein kip ah nan hmai te kha vai hup ulaw vang leng hna ulaw tite khan vang kan phawt piak cio hna ti kha ka hen bawi krim in zong in van in nawl kan duh mi hna si ka hen tu chu na hong chuak kho mi nan cungah kan lom tuk ti kha van chim than ka duh mi si kau pathian bia lei ah kan kal ko hna lai tu chun caan ah pathian bia hrom ti ding in kai thim mi cu pathian sumparnak ti si God's glory ti a si. Pathian sunparnak ti kha a si te lai. Baibal cacang kai thimmi kan rel colh ko hna lai. Baibal cacang kai thimmi Pathian Pathiang kan rel hna lai e. Korin kuat hnihnak angan pathum a hme hleiruk hleisari hleiriat kha pakhat a si lai. Korin kuat hnihnak angan pathum a hme hleiruk hleisari hleiriat kha si lai. Sihmanhsehlaw Cathiang nih Moses cu Bawipa lei i a hun i mer ah khan puan cu aa hawk, a ti bang khan cu puan cu aa hawk cang. Hi zawn i Bawipa a timi hi thlarau a si i Bawipa thlarau umnak hmun paoh ah luatnak a um. Kannih caah hmaikhuhnak puan kha a um ti lo caah kan dihlak in Bawipa sunparnak cu Thlalang chung i kan mui a langh bang khin kan langhter. Bawipa sunparnak cu thlalang chung i kan mui a langh bang khin kan langhter. Cuticun sunpar chin lengmang in amah lo chin lengmang ah thlen kan si i cuticun sunpar chin lengmang in amah lo chin lengmang ah thlen kan si i Cucu thlarau a simi Bawipa rianṭuannak cu a si. Hleiriatnak zawn te kha ka nolh ta ṭhan lai. Kannih caah hmaikhuhnak puan kha a um ti lo caah kan dihlak in zumtu a simi paoh nih tinak a si. Kan dihlak in Bawipa sunparnak thalang cung i kan mui a langh bang khin kan langhter. Bawipa sunparnak a langhtertu kan si tinak a si. Bawipa muisam a cuannak pum kan si. Bawipa sinak a langhtertu pum kan si ti khi a si. Cuticun sunpar chin lengmang in amah lo chin lengmang ah sunparnak le Khrih muisam lawhnak kha pakhat an si ti kha ka hin a langhtermi a si. Cucaah cun Khrih muisam lo chin lengmang ah Bawipa Jesuh muisam lo chin lengmang ah thlen kan si a ti. Thlen kan si cu thlarau a simi Bawipa rianṭuannak a si ti cu sinak a kan thleng lengmang tu cu thiang thlarau a si ti kha a si. A dang pakhat kan rel ṭhan rih lai. Rom Rom cakuat a ngan pariat a hme kul le kua in sawmthum a si lai. Rom a ngan pariat a hme kul le kua in sawmthum a si lai. Pathian nih a thim ciami hna cu a fapa bantuk kha an sinak lai. Pathian nih a thimmi vialte hna Khrihfabu le zumtu vialte hi a fapa bantuk kha an sinak lai. a dang tein a thleidan hna. Cucu unau rual tampi lakah a fapa cu upa bik a sinak hnga caah a si. Jesuh Khrih hi Pathian fapa a si i Jesuh Khrih a zummi paohpaoh cu Pathian fa sinak kha a fapa Jesuh nih a kan pek caah Jesuh Khrih hi fapa upa cem a sinak hnga a ti. Jesuh Khrih muisam lomi tete fa kha Pathian nih a neih nakhnga tinak a si. Pathian nih a dang tein a thleidan hna a ti. Sawmthumnak. Cucaah a thleidanmi hna cu Pathian nih a kawh hna i a kawhmi hna cu amah he khan a remter hna. Cun amah he a remtermi hna cu a sunparnak zong kha a hrawmh hna. Amah he remtermi hna cu a sunparnak zong kha a hlawmh hna. Jesuh Khrih muisam a lomi hna cu Pathian nih a sunparnak zong a hrawmh hna ti kha a si. Kha pahnih kha si phat sehlaw hersi le kan rel chap te la. kan cathiang relmi kan dihlak ca Khrihfabu dihlak ca tharin Pathian nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. thla tawi tein ka van cam ta lai. Kan biak Bawipa, kan Pathian, nangmah dawtnak thawngin Bawipa na hmaika kan chuak kho cang. Minung cu nangmah muisam kengin nangmah sunparnak langh kho dingin na kan siammi kan si. Nangmah sunparnak langhnak ding hmanrua sinak zong na kan pek i nangmah hi hawikomh khawhnak thlarau zong na kan pek i Bawipa cu thil vialte cu rak sung hmanh u sih law Jesuh Khrih na fapa thawngin Bawipa nei kho ṭhanmi ah na kan siamnak nangmah sunparnak langh hi kan rian a sinak kha tuchun caan ah i hrawm dingin timhtuahnak Bawipa kan ngei cang. Na thlarau thianghlim in Bawipa kan bawm law maw Bawipa kan Pathian nangmah nih kan telpi ṭhan law thlarau lei fiannak hngalhnak le thlarau lei fimnak a ngaitu vialte kan nunnak ah kan zaangfah ko tiah lunglawmhnak he Bawipa Jesuh min bochan in thla kan cam kan biak Bawipa kan Pathian Amen le pa cathiang le kan kal colh ko lai i minutes tlawmte ka ti zong a som thum hrong hrang he nai hrong ca si peng le mi pakua ra ti lo in som thum hrong te ko cang sela tam cama som li hrong te si ko lai kha Khrihfa bu nih tu chun caan ah kan i hrawm hna lai tiah kan sawm duhmi hna si. Pathian sunparnak ti si, God glory ti si. Kan lungthin ah ruat cio hna u si law Pathian sunparnak kan ti tikah khin zeidah a si ti kha kan ruah a hau. Pathian sumpar a sumparmi Pathian, Pathian nih sumparnak co ko seh. Kan pe hman langmang a si Khrihfabu ah. Pathian nih sunparnak co seh Pathian cu a sunparmi si kan ti tikah khin zei khi dah kan saw duhmi a si kan lungthin in zei khi thla hei i hmuah chih in kan hei chim nawhchanmi si ti kha pumpak cio nih Khrihfabu zong nih tuchun ah a thar in ruat hna usih ti a sawm kan duhmi hna si. le pathian sumparnak kan ti tikah khin pathian cu ceunak na khat lianngannak na khat a thilti khawhnak vialte zong kha a va huap dih ko lai sihmanhsehlaw tuchun caan ah a sunparnak ti zawn ah hin a ceunak i a khahnak maw cu siloah pathian lianngannak in khuaruahharnak thil a tuahmi vialte le Pathian a sinak a ṭhawnnak lei pang kha chim kai timmi si lo. Pathian sunparnak phundangte chim kai timmi si. Pathian sunparnak lakah sunparnak a muru a simi kha kha chim ka duh deuhmi si le. Khrihfabu nih atu lio kan uar bikmi cu miracle a si. Uar ding zong a si. Kan Bawipa Jesuh zong nih khuaruahnak thil cu tampi a tuah le. uar ding a si ko le hi hi Khrihfabu zong nih kan duh bikmi a sang bik a kan ruahmi cu khuaruahnak thil tuahnak te hna an si le Bible hi ṭha te Pathian bia kan zoh ṭhan lengmang tikah Jesuh nih khuaruahnak thil a tuahmi paohpaoh hi ai tinmi cu khuaruahnak thil si lo Khuaruahharnak thil nih ai tinh deuhmi cu Jesuh hi Pathian Fapa a si i zungzal nunnak a pe khotu a si ti kan hngalh khawhnak ding caah khuaruahharnak thil hi a tuahmi tu a si deuh. Khuaruahharnak thil nih ai tinmi cu Jesuh Khrih hi Pathian fapa a si i zungzal nunnak a pe khotu mi khamtu a si ti kan hngalh khawhnak ding caah khuaruahharnak thil a tuahmi tu a si deuh. Kha ca khan uh, khuaruahharnak thil hi a target taktak a si lo. Khuaruahharnak thil nih a sawh duhmi thil a um. Cu a sawh duhmi cu Jesuh hi ahodah a si ti kan fian khawhnak ding caah a si. Kha ca kan Khrihfabu nih kan mit au i Khrihfabu nih Pathian kan biak tikah kan i hmuitinh dingmi kha Jesuh zong nih Pathian zong nih a kan tinhpiakmi he khin vai khat kho selaw cutluk ṭha dingmi thil khi a um lo. kha ca khan tuchun caan ah Pathian sunparnak ti kha kan i hrawm dingmi thil kha a si kha caan Pathian sunparnak kha donghnak ah zeidah si ti kha kan langhter te dingmi cu a si minung kan sinak ah modal kan ti hna lai i modal an um modal kan timi hna cu a ruk ei a thiammi tam a thiammi minung nih lenglei kan zoh hna tikah zoh a dawh ding ai ṭamh thiammi model kan ti hna la a sexy tukmi lawmmam kha cu va um ko seh a vulei mit ah kha zong kha model an si ve ṭhiam ṭhiam van zoh ah mitahlang i ai dawmi kha model kan ti hna i tu chan ah kan nau le kan si zong ah kan dihlak nih kan uarmi cu pa kan si zong ah hrukaih ning cang a si pastor te hna kan sinong Khrihfa upa si zongah uh, hika pulpit hna kan di re uh, angki chia non pi he kaden chia pi he tarhol chia pi dir selo ai do lo tuk ding asi minung kan si cha minung society ummi kan si cha model a hau nek trai te hemu uh, si kho chung te suit te hemu do te in kan van i tam hi kanong chu model asi thil tha asi zeitin thlak kan i dawh deuh lai ti kha i zuam lengmang a si chuah lengmang a si a ṭha ko a sualnak a um lo cu ve bantukin Khrihfa kan sinak ah hin Khrihfabu ah hin modal a hau ve cucu kan modal cu uh, Khrihfa sinak tu cun thinlung lei pang a si kharau lei pang a si nunzia lei pang ah modal a hau kha thil kha chunglei thinlunglei pang i kan modal cu kan bawipa Jesuh Khrih kha a si cu kan bawipa Jesuh Khrih modal dingin kan i thlen ve lengmang kha Khrihfabu a hmuitin a si Khrihfabu a hmuitin a si kan sam hna style deuh te kan van i meh kan van i ṭam ahcun mi zong nih kan zoh ah an lungthin a dam deuh cu cucu a phung a si a ṭhami a si cu ve bantukin Khrihfa kan sinak Khrihfa thlarau lei thil a si caah kan lungthin hi Khrih bantuk i model kan siam rem ahcun Khrih model sinak kha kan i lak i kan lungthin kha Khrih duhning i a ṭhan ahcun Khrih muisam a cuan ahcun kan nunzia Jesuh Khrih muisam a cuan ahcun Pathian zong ai lawm i minung mipi zong kan i lawm. Cucu Khrihfabu i a modal a si ve ding mi a si ti kha tu chun caan ah ban chim ka duh mi a si. Khrihfa upa hna, pastor kan si zong ah, nu upa hna kan si zong ah, mino upa kan si zong ah, building upa kan si zongah Khrihfabu zang Khrihfabu i hruaitu simi popo nih tu chun caan ah ruat than nau si law zei model thla na kalpi khawh ve Pathian nih Khrihfabu a tuan va kan pek tikah hin uh, zei kha na nunnak na langhter khawh ve kan nunnak ah hin zeithlak kan thlikpi mi si ti kan i fiang maw Khrihfabu hruaitu kan si tikah hin kan ruat maw ti he tu chun caan ah van hal ṭhan kan duh mi hna si practical bak in kan i hal pah hna lai i online si ko ca ka hmai bak ah nan um lem lo le nan thin hal hal lo zong ka thei lem lo le online si ko ca nan thin zong rak hang ko van i ti ko hna u selaw van i ti ko ti tikah Khrihfabu hruaitu kan sinak Pathian nih Khrihfabu hruaitu a kan khinh tikah hin zeithla kan tlikpi mi a si ti kha kan ruah a hau. Tinmi nei lo cun mipi an rawk tiah Bible bia a um. Without vision people perish ti. Without revelation ti zong ti khawh a si. hngal ciami um lo mipi hruai awk a ṭha lo hngalmi um lo le tinmi um lo in mipi nih zul awk an nei lo kha ca khan kan mipi hna Khrihfabu simi Pathian nih Khrihfabu cu amah ta si a dir i Pathian nih zei muisam cuang hna seh ti a kan duhpiakmi ah a hruaitu ding kan si caah cu pathian nih a muisam a duhmi khrihfabu hitin siseh timi kan ruah lo i kan fian lo ahcun kan mipi nih zulh kan nei bak la lo keimah thawk in ka chimmi si kha ca khan a fiang bakmi sinak kan neih i kan zulh i cu model kan si khawhnak dingah kharau lei thillung lei i model si hi kan i zuam cio a hau ti kha tu chun caan ah a tharin van chim ka duh mi si kan cathiang lei ah khan kan rel mi khan van lut u silaw korin kuat khat ah ngan pathum kha a si i korin kuat oh sorry kuat hnih ah ngan pathum kha si Paul nih a chimmi cu kannih cu ca ṭial piak kan hau lo ti. Thawngṭha chim kan kalnak ah hin caṭial piak hau in a kalmi kan si lo. Zeicahtiah cun nanmah kha kan catlap nan si i Pathian nih Jesuh Khrih nih nan thinlung ah thlarau in ca a ṭialmi kha kan i kenmi cu a si ti. Kha ca khan Pathian nih sunparnak a langhternak hmun hi minung zumtu nangmah le keimah ah hin a si ti kha Baibal cathiang nih Pathian bia nih kan cawnpiakmi a si. Nangmah le keimah hi Pathian nih amah sunparnak lang dingah a kan thimmi kan si. A langhternak hmanrua thimmi kan si ti kha Baibal Pathian bia nih fiang te kan cawnpiakmi kan si. Pathian muisam keng the image of God kan timi hi zei thlai lo tiah cun thlalang chungah khin i zoh law na muisam a chuan mi bak khi image cu si nangmah le nangmah thlalang nai zoh tikah nangmah muisam a chuan mi kha nangmah muisam image tiah auh lengmang mi a si Cu bantukin kannih cu Pathian muisam langhnak thlalang cung i a cuangmi Pathian muisam kengtu kan si a ti tikah Pathian kha mi nih zei bantuk thla a si tiah an hmuh khawhnak dingah Pathian cu hmuh khawh a si lo caah a zumtu nangmah le keimah hi a thlalang kan si. A zumtu nangmah le keimah hi Pathian muisam a kengtu kan si. Kha ca khan Khrihfabu i a muitin taktak zong cu cucu a si. Khrihfabu nih a kalpi dingmi zong hi Pathian muisam langhter khotu ding ah Pathian nih a tim ṭhanmi Khrihfabu kan si. Pathian cu ahohmanh nih kan hmu lo. Thlarau a si caah mu ahohmanh nih kan hmu lo. Sihmanhsehlaw cathiang nih fiang tein a kan cawnpiakmi cu vai ah khan van rel ta u silo Baibal cathiang Pathian bia tu kan rel lai i tampi hmun tampi um ko na hi te lawng kan kai thim lai tlai tawn te si ca Korin kuat ni nak ngan pali a hme pali chung ta kha si Korin kuat ni nak ngan pali a hme pali kha si a tang lei te ka rel la an cung i a ceu mi ceunak cu hmu loin a umter hna Cu ceunak cu Khrih sunparnak kong thawngṭha in a rami a si i Khrih cu Pathian bantuk taktak a si a ti. Maka zawn ah khan hiti zong in uh, ti khawh a si Khrih cu Pathian muisam bantuk taktak a si timi ah khan uh, seeing the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God a ti. Jesuh Khrih cu Pathian i a muisam the image a si ti. Jesuh Khrih cu a pum hrimhrim in a minung takpum a neihmi ah khan Pathian muisam a si a ti. Pathian muisam a si a ti caah Pathian muisam in sermi minung kan rak si ve caah le Pathian sunparnak a langhtertu ding a siam ṭhanmi kan si caah kan i zohchih dingmi cu Jesuh Khrih a si. Jesuh Khrih a si. Kha cu sia Jesuh Khrih i zohchih kan ti tikah Jesuh Khrih a pum ai ṭam ning a hruk ei a tungsan a muisam kha chim duhmi si loin a lungput a si. Jesuh thlarau a si. Jesuh lungthin ken a si. Cucu pahnih in van fu na si law uh, Johan thawngṭha chungah Jesuh Khrih cu Pathian nih fapa ngeih chun te lawng a pekmi phun vel le biatak in a khatmi a si. sunparnak a neimi cu vel le biatak na khatmi a si a ti cucaah cun Jesuh Khrih muisam a keng dingmi Khrihfabu nangmah le keimah hi vel le biatak in a khat ve dingmi kan si ti kha chim ka duhmi si Khrihfabu vel le biatak i a khat lomi Khrihfabu cu Jesuh Khrih muisam a keng lomi Khrihfabu kan si vel le biatak i a langter lomi Khrihfabu kan si ahcun a leng pathual organize organization susawh kan si society susawh kan si a nungmi bu kan si lo vel le biatak a langter khotu Khrihfabu si dingin Pathian nih Khrihfabu cu a timmi a si caah Jesuh Khrih muisam a kengmi Khrihfabu cu vel le biatak in a khatmi Khrihfabu an si Cucu Khrihfabu hruaitu hna nih a tharin Khrihfabu member hna nih a tharin ruat hna si tiah tuchun caan ah sawm kan duhmi hna si. Pathian muisam cu Jesuh Khrih an alang. Jesuh Khrih muisam cu kan zoh ti ka zeidah si tiah cun vel le biatak in a khat. Vel a ngei, dawtnak a ngei. Vel le biatak cu phundang i chim ahcun dawtnak le zawnruahnak le dinnak in a khat mi Pathian a si. Cucu cu kan muisam dingmi a si. Cucu Pathian muisam, Pathian sunparnak tiah Baibal cathiang nih Pathian bia a kan cawnpiakmi a si. Pathian nih sunparnak co ko seh kan ti Pathian sunparnak ca si ko seh kan ti vel kan nei tung lo dawtnak kan nei tung lo zawn ruahnak kan nei tung lo biatak kan nei tung lo ahcun kan chimmi kha pingpalo lawng ten Pathian sunparnak cu Pathian bia nih fiangte kan cawnpiakmi cu Pathian sunparnak hai pehtlaimi cu dawtnak le vel ngeihnak le zawn ruahnak hai pehtlaimi an si khuaruahnak miracle kan ti lengmang mi do dam khawhnak kif kan ti khamu kan nung sermon kan ei mi khan van kir ta than ri usala van mi hol phun zong ka thiam ko nga kif a phun phun ka nei ko nga ti thlarau le kif a phun phun ka nei ko nga ti siman selo dawtnak ka ngai tong lo chu santlai lo an si ati ati diam ko chu dawtnak kha angan bi ka pathian bia ne a chia langmang mi si vel ngai nak zon ruwa na angan bi ka chia langmang mi si Kannih nih cun kha kif kha ngam deuh ah kan chia i a biapi deuhmi tu kha a nung ah kan chia i zeirel lo in kan um ṭheo. Kha ca khan vel le sunparnak kan ti lengmangmi cu a dong ti lomi vel sunparnak cu zawnruahnak kan ngeimi dawtnak kan ngeimi hi Pathian sunparnak a langhternak thlalang kan ngeihmi cu a si. Kan model ding cu an si. kha ca khan Khrihfa a simi popo nih a bik in Zion Khrihfabu nih The CBC Khrihfabu nih hruaitu nih member nih kan Khrihfa muisam kan langhter ning hi zeitin thla kan langhter dawtnak in kan langhter kho maw Khrihfabu hi zeiti um ah hin tla Jesuh a law cem ti hi kan ruat maw Khrihfabu zeiti kan hruai ah thla Jesuh a law cem ti hi kan ruat ma? Hi hi Khrihfabu Khrihfabu nih kan ruah caan cu cang. Dawtnak um lo, vel ngeinak um lo, zawn ruahnak um lo. Phunglam lei phunghram suai se suai a kalmi Khrihfabu kan si ahcun uh, ngaihchiat awk a tlak taktak mi Khrihfabu si ding kan si. A ruang Khrihfabu cu Jesuh muisam keng in sermi a si. Jesuh sunparnak a langhtertu dingah sermi Khrihfabu kan si. Jesuh sunparnak cu zeidah a si ti ahcun Jesuh Khrih sunparnak khah ding cu vel le biatak ah a si a ti. Vel le biatak a langhtertu ding Khrihfabu kan si. thlalang kan i zoh i kan langmi thlalang kha kan muisam a si bantukin Jesuh Khrih muisam a langtertu ding Khrihfabu nangmah le keimah kan si caah kan langning ah hin Jesuh a cuan lo ahcun kan langning ah hin vel le biatak a ngei lomi kan si a si ahcun dawtnak a ngei bak lomi minung kan muisam a lang sual a si ahcun kan ruah ṭhan bak a hau kan ruah ṭhan bak a hau Cucahcun Khrihfabu cu Pathian sunparnak langhtertu ding a thimmi kan si. Zumtu cu Pathian sunparnak a langhtertu ding kan si. Cu sunparnak cu tampi um hman selaw cu lakah a sunglawi bikmi cu vel le biatak hi a si. Dawtnak hi a si. dawtnak hi a si ka innpa chakthlang cungah dawtnak ka langhtermi Khrihfabu cungah dawtnak ka langhtermi Pathian sinah Pathian dawtnak ka langhtermi hi Pathian muisam a si dawtnak na neih ahcun Pathian muisam na keng dawtnak in rian na ṭuan ahcun Pathian muisam na keng vel ngaihnak na ngei i mi ngaihthiamnak na nei i Pathian zoh in na nun i Pathian muisam na lawbiknak cu amah bantukin dawtnak na nei i zawnruahnak na neihnak ah hin Pathian muisam na kennak a si Khrihfabu hruaitu vialte le Khrihfabu member vialte nih ruat tuah hna u sih law kan cawlcanghnak ah hin ZCBC Khrihfabu a kalnak ah hin dawtnak a neimi Khrihfabu an kan ti maw vel a ngeimi Khrihfabu an si an kan ti maw cucu fakpi in kan ruah caan cu an kan zohnak ah hin zei muisam thlak kan ken Pathian a dawmi Khrihfabu an kan ti maw? Zumnak a ngei i vel a ngeimi Khrihfabu a si an kan ti maw? Kha kha kha kan ruah caan a cu. Kan ruah caan a cu. Khrihfabu cu Pathian nih Jesuh Khrih zumhnak cungah a dirhmi Khrihfabu a si. Cu Jesuh Khrih cu minung a si caah Pathian zong a si, minung zong a si i kanmah dirhmun in kan chim a si ahcun kan fian khawh ding lam in kan chim a si ahcun thlarau lam in kan chim a si ahcun dawtnak ngei vel ngei zawn ruahnak ngei kha bia nih khan a fun dih cucu pathian muisam a langh ning a si jesuh khrih muisam a langh ning a si cucu khrihfabu muisam a langh ding ning mi zong a si cu lei i kan ṭhan lo i cu lei i model kan si lo i dawtnak le zan ruahnak le zaangfahnak le model kan si lo ahcun Khrihfabu a muru kan ngenh tinak a si cucaah cun Khrihfabu vialte in a thar in ruat ṭhan hna usih atu lio harnak caan bantuk ah hin khua fakpi ruat hna usih law Pathian dawtnak dawtnak Pathian si kan timi hi kan nunnak ah reflect a um maw kan nunnak ah Pathian cu dawtnak le vel ngaihnak ngaihthiamnak a ngeimi Pathian si ti lawng kan chim i kan nunnak a um bak lomi si ahcun kanmah le kanmah kan i hlen a si ka chim cang bantuk kan olh ṭhan rih lai thlalang cungah kan i zoh i kan muisam a cuanmi bak hi kan muisam a si Cu ve bantukin Pathian kan biaknak ah hin mi nih an kan zohnak ah hin Pathian sinak quality pakhat tal kan neih lo a si ahcun Pathian muisam kan cuang lo. Cu Pathian muisam kan timi cu Jesuh Khrih a fiang tein kan hmuh khawh. Cu Jesuh Khrih a kan hmuh khawhmi cu dawtnak le vel ngeihnak le biatak ah hin a si. kha cha khan dawtnak le vel ngaihnak lum ko si paul ni zeizong vialte kha dawtnak a lum bantukin dawtnak a lum ve ṭhan ko si law Jesuh Khrist muisam kan cuannak hi dawtnak kan neihnak a si ko kha Pathian kan daw taktak maw pum asiloai patin thlacam lo kan um maw pum asiloai patin pekchanhnak hna kan daithlang maw pum asiloai patin Khrih muisam kan cuannak kha zeirel lo kan um sual maw pum asiloai patin pathian muisam keng kan sinak kha langter ti lo kan muihter sual maw cuti kan umter si ahcun kan rak kan zumnak kan rak ngeihmi kha a nungmi pathian ah si loin vulei cung a dirmi Khrihfabu cung hna si sawsawh sual ma Khrihfabu cung si so ahhin khamnak le Pathian he pehtlaihnak timi hi a um thlumi a si lo cu Khrihfabu nih a dir hnawh chan Pathian tu ah khan a ummi si caah pumpak ciam Pathian hi kan dawt i kan pehtlaih i zeitik caan zong ah amah kan i pumpek peng ding i amah muisam kan cuan peng dingmi hi Pathian nih a kan duh piakmi a si. Amah kan zoh i kan nun dingmi hi Pathian he kan duh piak pengmi a si. Pathian cu dawtnak Pathian a si kan ti si ahcun kanmah zongah dawtnak a neimi sinak kha kan i hruk ding a si i amah zohchih in kan kal bantukin a kan kah ve dingmi a si amah sinak kha amah muisam kan si caah amah muisam cuang kho dingin sermi kan rak si caah thlarau a ngeimi kan si caah cu bantuk thil hna cu a nei khomi dirhmun in Pathian nih siam ṭhanmi kan si caah Mi nih an kan zoh tikah hin Pathian an hmu maw? Jesuh Khrih an hmu maw? Jesuh Khrihfabu nih fak pin tuchun caan ah ruat hna usih tiah sawm kan duhmi hna si. Khrihfabu member vialte, hruaitu vialte, pastor keimah thok in upa thokin nu bu hruaitu thokin kan dihlak Khrihfabu hruaitu vialte nih i ruat ṭhan hna selaw Khrihfabu chung thengah si loin a lenglei kan nunnak zongah dawtnak le vel a langhter khomi kan si maw dawtnak in rian a ṭuanmi kan si maw vel ngaihnak in rian ṭuanmi kan si maw Jesuh Khrih muisam a langhter khomi kan si maw Jesuh Khrih ai phuannak muisam a ngeitu kan si maw ti kha tuchun caan ah ruat hna usih tiah sawm kan duhmi hna si cu thil vialte kan tuah khawhnak dingah Pathian nih thiang thlarau he kan pekmi si cu thiang thlarau nih cun amah mui Jesuh Khrih muisam lo chin langmang in a kan thlen tiah cathiang chungah kan hmuh bantuk khan Thiang Thlarau nih chunglei nunnak amah Jesuh muisam lo chin lengmang in a kan siam khawhnak dingah kanmah zong nih Pathian kan zoh peng i Jesuh Khrih bochannak le Pathian bochannak le zumhnak in kar kan hlan peng ve dingmi hi Pathian bia nih thazaang fakpi in a kan pekmi a si cucaah Khrihfabu vialte nih atu bantuk caan ah hin zei muisam thla kan lawh ti hi pumpak cio i zoh hna usih dawtnak a langhter khomi kan si maw vel ngeihnak langhter khomi kan si maw cu siloah mah ca ṭhatnak lawng ma kan nun ko rih mah ca mah ca i seremnak lawng ma kan i hui ko rih mah mah ca kha pakhatnak a chian kha kan nun ko rih cun hi Khrihfabu huap in teh dawtnak a langhter khotu Khrihfabu kan si maw vel a ngeimi Khrihfabu kan si maw uh, Jesuh Khrih muisam a langhter khotu Khrihfabu kan si maw cu siloah Satan muisam a keng pengmi Khrihfabu thla kan si rih ti kha a bikin hruaitu nih ruat hna usilaw member nih ruat hna usilaw kan nunnak cio i chek hna usih a thar in Pathian lei i hrim hna usih Pathian lei i mer hna usilaw zumnak in kar hlang hna usilaw kan lakah hin dawtnak khahter ko usih ti kha tuchun caan ah chim ka duhmi si le cu vial kan chim khawh tawk siseh kan dihlak ca Pathian nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh